Yep, nos ta e bek. Ya kamba nos tin binti sinku minut pa sai ocho. Felis mañita pa boso ku ta bo wake up kru di djalunes pa djabean di shete pa dies. Ora mira Brad V, ku ta habo su sirbidó aki Bekerik. Felis mañita nos tin. Mane nos bisaba temprano, nos tin invitado den kasa. Awe nos ta bai wak. Asina nos ta klap. Asina nos bai di biaha. Awe.

Bo a kuminsá riba bon pia. Felismente Shalane, felismente na Jefrou Olibida su nau. Jessy. Jessy, felismente na boso kompay. Welkom. Welkom, Bon, bon nos ta bini. bon, Nan nos wake ta up. bon. Sí. Kon bai na hospital? Prome pregunta, kon bai ku hospital mes? Segun mi abo mesa, mihó kontá ku nos. Pasobra ku bo ta un fiel fan di hospital. Hospital, sí, sí, ma. Mi ta fiel fans di In some. no, no, no. In, in no. some, no, in some, no. Ah, sí, hello. sí. Engel of in Horacio some. Odibar Hospital te recordar. No, no, no, no, go diana. E cola comita post of in some hay no. No, seguro no. Sí, sí, sí, seguro no. Porque busca guerra ma inta trampang. Danki Dios mi tin un logo bonita riba jeco. Mi tin prueba, no bete bingo, ma haya full un buki pa nan bisami kiko wak kiko pa come. Se nanta, um, ah. es un di E buki eita trahador di hospital. Ha ho ho. Esai si. HOH. Esai si mi tin ku mi tin ku bisa wera e buki ta traha di hospital. Correcto. Baha Anto ye, Anto Anto. baha ye nan. Pero ke men. Dietista Di ku a hospital. traha na hospital diesshete aña largo. Ho e. Pa! Nese bek dos Si. tak nothing. No Maye. ta mucho trempan, Maye. ta Curly. pierna. No, e ke pelea, No no sin mira ku sera kin. paz, ta luna di paz, luna di amor. Maye Tapaz. maye. Sco. Mas hij een diëtista, ¿verdad? E kua diëtista? Bo ta kòrda su nòmber? E tu një fo brein, no, mi ta kòrda su nòmber. Do mi ta pa kutul, pero mi ta mi sa na nòmber, mi no ta mi bai mal, na te me. Eso se. Algo ai are ai arriba si, paso bo ta keda ku diëtista, bo ta keda ku em sa. Algo ai, no? No, sun nem playa, mi no bai pa riba, sun nem playa. Sun na kinan na playa. Ah, sun na playa. Pero bo ta sigi. Sun diabetes. Ah, ok, ok, sí, ok, sí. ok. Besé mi ta fiel con él pa, pa zoet. Besé sí. con él, ya. Ya, ya, ya. Orgullosamente, hospital ta bisa con anta ayuda tur gente. Yeah, yeah. Mas sí, danki. Sí. No, hospital de bon. A mí ta kanyabo, um, ma, bota tiene crítica, pero ama kel den hospital. Y ma kel temporada di, di, dure, pero, pero me ko Pasco. Y, e trato ta bon.

Cada aña ta bira mas dificil pa top the one, the next one. Ya Yeah. ta hopi moeilijk. Pero e aña ke mi ta sinti ku nos a nos a go big. Ayera un hende a ègt mester kami bisa mi ku boso a ègt set. Mi bai Aruba Fashion Week, anto un hende a bisa mi boso a ègt Bo set the stèt bar. un standard. Sí. Mi a bisa mi ta kere ku ora ke nos ta bai stop a duna otro kompanianan e chèns No, nos pa nan stop. tambe bria. Ma gusta e shade, no? No. Claro. Stop. That's nos ta the bai truth. stop That's the e truth. alto, Nos ta tuma un break comercial. Otro compania bo quiero tira. Bo por la bisa nomber di biaha. No tur tur. No no ora bo ta competi bo ta competi cu tur no competencia ta sano. Asi no bo tin cu wak. No nos no ta hacer pa competencia si. Nos ta echt hacer pasobra nos ta gusta. Nos ta echt gusta e ta hopi stress si. Pa hende cu a traha commercials pa hende cu a traha un video clip na e cu e ta hopi stress si. Si bo wak tin asina hopi takes bo no por imagina cuanto dia y ora. Nos a pasa, bo ta wak un shot, e un shot por ehempel di Jeon ku e empleadonan, segun mi ta tin binti empleado e anochi Sí, i binti. kada un di otro Binti. departamento, dus ta un pa un bo ta yama, bo ta trahando awe nochi, bo ta traha kiko, bo mes a tin di nan a bin fei kas, paso esei si hospital su hendenan ta hopi loyal, nan ta rabia, fiel. nan ta sapatia, Pero nan ta stima hospital. Esei ta echt e koleganan di hospital ta. Nice. No, esei ta echt algo bunito di hospital. Pero nan a traha tempu si, pasobra e bo- tu hinda trahando, no? Ke men, bo tin ku wak ora ku hende bais traha No. pa bin graba. E ke Sí, men, e pero- gai ku ta graba tambe mester wak e ora, ki ora tin hende ta off, of bo libre. No, No, no, ta- no, ta e no off. tin nada di wak ta No, off. no, no, no. A nos ta, a mi, nos ta traha e lista. Hopi biaha a mi ta traha e lista. Ok. Pero no no solamente hendenan ku ta trahando ta bin, pasobra mayoria biaha esnan ku ta trahando no por bin, nan tin ku mester ta ku pashènt. Dus òf nan ta èkstra ei riba, riba piso, òf nan ta bin di kas. I mayoria bin di kas pa bai hasi e. Dus esakinan ta inkreibel, no atrobe mi ta bisa nan no nan nan no ta ei solamente pa nan no ta bin hospital pa e hospital, nan no ta bin hospital pa traha na otro hospital p'e plaka claro mi ke ben hello nos tur ta traha nos tur tin famia pa cria sa e ta sigur pero nan ta bin hospital p'e pashent no lo bida dus tur trahador di hospital kiko ku e hasi ta stima abo komo pashent nunka lo bida esei. No, esei ta ègt bèrdat i e koleganan di hospital ta amazing si bo wak e facebook di hospital nos a kuminsá propagandá. intern, debe ser comunicacion interno, one day prior nos a comienza bisa, ok, Wednesday twelve o'clock the jingle goes live, Wednesday nos a jamar su saksaké, djaranso un par di ora promé su saksaké, dies dos ora en punto el a bai live y segun mi pa dies dos ora y cinco nos a tin casi cincuenta shares, ora mi a bai wak. ta mi ke men mayoria ta ta nos mesun hendenan so they're our biggest fans and the ambassadors and they love it they love it y ambiente mi ke men bo ta bai wak fiesta hospital ya bo ta bai ta na comienzo pero e ambiente na hospital no no esei bo no ke bai e ambiente ta completo pero nos hende hospital ta e hendenan hopi bunita Si pa bo hasi un trabou asina sowiso bo mester you have to love it you wont do it if you wont last if you dont love it and we love it also so we've been there too many years. I no ta tur hende ta den tin hende ta rabia paso a no ta den claro cu si claro cu si bo no ke sa nan ta rabia nan ta bisa aña pasa mi tata den y aña ki mi no ta den a bo no ta check no p'esei bo bai wak video clip tin un par di hende a sali Mas ke un biaha. Enton op gegeven moment nan ta yama si tal persona a sali pa ki pa ami no. No man, no people are no. No hendenan di hospital. Ya. Wow. Pero e ta moeilijk. Sa aki ta un trinta i she, un minuut i trinta i shet sekonden. Komo ta pa efet? Wow. Mil treshen hende. You can't, you can't. Ta hopi empleado, hopi colega. Un mas loco cu otro, pero ta hopi colega. Tur aña bosta cambia e of tur aña tin mesun hende ta bin? No, no, no. No, no, no. tur aña ta cambia. Oké. Tur aña nos ta echt purba varié, pero tin biaha ta echt moeilijk. So tin hende shy, logicamente. Kla, no, tin hende cu echt no kier do mee, nan ta Yeah. bisa bo, no, Oké. a mi no, Jessie sí, laga Jessie bai, Oké. e ta gusta. Dus no, e ta echt un, of nos ta cana den e gangnan, Nos ta wak un No, colega abo no ta ei, wak jazz abo. sisi by the way, no, jazz ta patras. No, jazz Yeah. ta Ah, mi ta patras. No ta atrás. escuché de Sí. cono. Oké, oké. Sí. Pero, no, e ta cinco aña consecutivo. Tur aña nos mester, nos ta purba top it. Aña pasá nos a tin e legendario di grupo di Betico. E cantica tambe ta ta hopi Hopi dushi. Hopi Tambe nice, te men. sí. Hopi Sí. dushi cantica. E aña promé nos a tin Ataniro. Ataniro. Cu tambe ta un otro edge. Ja. E aña promé que sea nos a tin Rocco Franken. Cu tambe ta full un otro Mooi. edge. Dus, y e promé aña ta ta eigenlijk COVID. Cu nos a gewoon decidí we're gonna do something fun. Eigenlijk pa nos meon coleganan, bo ta wak e primer videoclip, dat a mas simpel. tremendo. Leo di Sí. otro, arriba e parking lot, pues so distance, Ja, social ja, distancing. klopt. Bo ta wak pa dentro, hende con a mondmask, cause we have to set, mi ke men, bo tin un voorbeeld, Ja. un ehempel pa tur hende. Y nan nos a ranca sali, anto nos tin cu, ja, nos Pero kier si por un kumi tor break. Jeyon, ora cu el a traha e cantica, el a corda riba hospital.

Dus no, Jeon ta, Jeon ta on, bo mesa, ta poko difisil pa haya, si. Okay. So, e ta Sete. riba Sete. bo. Un poco hopi difícil pa haya. Pero na final nos a logra. Esei tabata echt sleepless nights. Wow. Sí, Pero na Charlene final nos a sleepless logra, sí, no, a mí ta queda sin droom. Maar bese Sa sta edad. tranquilo, tranquilo, nos tur kosta bin klaar. Ora we traha ku razon, tur kosta yega. Ja. Ora una bes ku bo traha di bèrdat ku bo ta stima esaki, bo ta logra tur loke bo kier. Where there's a will there's you know. No, there's a way. But there's a lot of people behind something like this. Dus bo tin ami ku Jessy souizo ku ta e e esunnan ku a traha di komienso te final riba e idea. Pero tambe bo tin Gleison Mateos Moreira ku ta esun ku ta gra a graba i a èdit full e ko.

Eigenlijk, el a cuminsa na aprel, ma yega na Jesse, ma bisa Jesse, y guarda, si, ma yega na Jesse, Jesse no mag di bisa con mi ta bin cu mi cono, no, ma bisa no, pero ma bisa ca dje, ma bis'é e jingle ta bay ta, Salud na bo salud, so technically cheers to your health, pero Salud na bo salud. El a skibí e poco di el a haye mi, mi a a mi keda ta mei, pero el a bisa mi ta April mi a bin cune. Mi tene nota. E tene skibí, nos a contact e ora nos a bisa we want nos kier mucha, mucha ta trese un sentimiento cu adulto, si. Mucha tambe. Dus nos a bisa ok ke hu bo nos ta acerca Jeon, Jessy tin hopi bon contacto coro tutti frutti como Evelyn Arens Cruz. Entonces e ora e proceso a cuminsa cana na augustus nos a sinta cu Rigel Isabella, Rigel a produci tres de canticanan entonces nos tin hopi bon relacion con e, Rigel di biaha a el a bay cas el a no e tawata si el a ta on board di biaha e tawata tin e e musica hopi lihe mi a topa Jeon den super food mi no ta olbida diesocho di septem mi yu a nace mi yu a haci aña di ayi a ta bisa mi ta riba dje mi ta riba dje mi ta skibiendo mi ta skibiendo. Kumesa, despues poko poko bai bin, ta ta tin eigenlijk un kambio, pero eigenlijk ta un kambio so ta ta tin. Anto djei nos a haya e muziek, e tabata, no, e tabata manera nos tabata kier, lokual nos a bisa Rigel, lokual Rigel ku Jeon a hasi hunto, tabata magia. Anto manera nos a scuch'e bo ta wak e video clip tambe ta come to life. Bo ta wak ta come to life di bia. Bo ta wak eigenlijk tur lokual ku tabatin den mente ku a pensa riba dje a si. Esei ta ora bo ta traha ku profeshonal no. Esei esei bo bo no no ta faya nunka. Paso bo tin entre otro Djeyon ku manera ku mi ta bisa e ta hasi mi kòrda e e reina di di di kultura ku ta. Bernadina Grovel. Bernadina Grovel. E mira algo, e tende algo y el a traha algo di dje. Bernadina Grovel, e ta wak bo, e tin un kantika pa bo. E ta, e ta expresa su mes na kantika. Bo ta bai einan, bin bèk, e tin otro kantika pa bo. Sí. Pero cu, cu, cu gevoelnan increíbel. Bo sa? Anto esei ta, esei ta Djeon. Djeon, Djeon tin ja. esei den dje. Rigel tin e, Rigel tambe ta scucha y mesora e ta bisa bo, ok, mi tin e music den mi ka mente caba. Entonces esei ta Rigel. Wow. Tu coro tutti frutti ta Maybelline. Maybelline, Sí, te- ti aña sa Maybelline el a bisa mi ku aña 68 el bin back for di, for di Hulanda. Bin, kora bo, el a bin studia música, ku yun hende e tempo ei ken ta kere den música, ni un hende ta kere den música. mi no. Bin, i bin kuminsá duna lès. Kuminsá duna lès, by the way, sin kobra un florin, tur siman e ta dunando tur e muchanan ku el a lanta, niun dia el a kobra pa nan, no. Tur el a hasi trabou voluntario, pero e tin un orea increíbel. Dus e e tin un koro ku ta ku ta kanta dri tonen, ku eigentlik kasi imposibel den mucha, pero el a logr'é. Wow. Dus una bes bo tin eseinan, bo bo bo ta wen wen bo tin. Wow. Bo komende p'esei nos ta lo. Wow. No, sí, ta Ki un dia bos ta huge. haya e canción to pa bisa cu ya wey ta cla pa pasa pa videoclip y ora bo tin cu yama Gleisa ya pa graba y ora ki dia bos ta haya esey? Nos, ora mi tabata na Merca, mi haya e prome, cu tabata begin november. Ah. E ora mi a bisa, no, sí, no, e koki ta un motor. P'esei bo tin Sleepless Nights tòg? So mi ta manera, mi no ke sa ke binti di desèmber, bo ke sa ke pa done temporada di di di pasko, temporada di fin di aña, pa e e e koi, mi ta bisa e koi un vibe, no? Dus mi a haye, mi a manda, mi a manda Rigel, mi a bisa Rigel, esaki ta ùniko kos ku tòg mi ke kambia, ku tabata E tabata eigenlijk celebrando bo salud, ma bisé ta salud na bo salud. Esei ta ta echte úniko. Yeah, I, cause as a hospital nos ta úniko ku por bisa salud na bo salud. Abo no por bin ku e e e jingle ei komo XFM. Dus mi ta ta ha'i e ta ta algo diferente. Celebrando bo salud pa mi ta, e la zona bon. Pero I really really wanted it anto ora nan a cambie nos a bin cu t-shirt di salud na bo salud nos a saca den hospital pero pa colega nan pa ein geluk cumpra y parti dje ta bay como un donation cu nos ta bay donate na un foundation como colega nan fin di luna anto nos a bende hopi y nan no tata ni sa pakico ta salud na bo salud had no clue they had no clue no clue so the ones that bought it didn't know salud na bo salud ta bay te e jingle oh my god dus dus now they're gonna get the shirt ne next Wednesday. and now they know ah tabata e jingle dus ya ta Awor nan sa hopi ki bosnan ta kos- tin up boso sleeves. Claro, Yes. no, pero eta locuranan cu nos a keda bin cu nan. Dus ora nos a haci cantica, sin, ami cu Jazz asin, nos a sinta cu Gleason, Ja. anto e ora nos a cuminsa traha e script, di secondo pa secondo, y bo ta bay wak.

ma bis ami ku mi kasá di ya ku nos ta na Merka, ai bai wak Taylor Swift, e ta ta shen binti dòler. Ora nos a wak e konsert mi di nan, now I understand why people are so in awe di Ya. Taylor Taylor Swift. So ya, I'm a Swiftie. There's a life of a show girl asari, anto Ah, oké. mi ta bisa Jesse mi kier pa e kuminsá ku un spotlight. Ta na hospital den operasiekamer, bo tin

No it's amazing ora bo treke pone mi ke men all your you're gonna see everything alles so I wanted that to be the start anto bo ta wak e prome parti di e video clip e prome prome seconde nan ta nos colega Chantal de Kort ku ta un ta un anestesiologo a bailarina spitsen so she starts with it. To era, bo sa, e spotlight ta, ya, e, den e caso aki riba dje, pero normally ta riba e pashènt cu ta drenta u ka, ta hinca su bida den nan man, no? Claro. Pasobra con cu bo draya nan e momento ey, ta un team grandi den, den u ka, ta handle cu e pashènt. Di e anestesiólogo ta un team asistent, ta den tur cos ey den, bo ta hinca no, bo, bo, bo life on, on the spotlight. So, she, she, she is Swiftie, no? Y yami tabata super contento cu el a cuminsa na u ka.

Sí, i no solamente den South den Lake. OK, no, pero Aha. tur ora bo ta den un hospital, So true. ora ku bo famia bai, bo ta bosotro. I no stay pa bo. Yep. Pero eh, den e OK kel a kuminsá, eigenlijk, bo sa, e bon ta, mi sa si abo a mak mi i OK, abo a mak mi un, un operashon. Sí. Pero ora bo bai, or- ora bo bai off, no, ora bo bai off, Momen. bo no por imaginá bo kuantu hende ta ku bo. Bo tin, hopi. tin teams, teams pa. Skibi e nombernan pa mi, su no awor mi su nu. No, no, no. Yu ta wòrdu, no, kada Wait. bia mi bai operá mi ta mene, ay, no. Mi Imaginá meu bo- kolega no ta bai. Aha, exactamente esei ami ta pasa den. Anyway, nos no ta papia esei. Pero Pero e ta anyway, e bisa. ta Teams, Aha. hopi hende, dus no, nos no ta papia di hende, nos ta papia di Teams. Bo tin un Teams, un team ku ta anestesiologi. Ya. Dus eseinan ta pará, no kere paso nada tur na bo anestesianan ta kana bai. Desde. Of course, nan ta stay. I Einan, ora bo skucha nan papia, nan ta papia over di kuantu, kiko, dus nan mester rekena tot en mat. Ya. Bo sa rekena e kiko. Bo tin e otro tim ku ta operando Ya. huntu ku e dòkter. Tim operando huntu ku e dòkter. Hendenan para manera. Bo tin otro tim ku tin instrumenten. Des nan ta pasa instrumentonan ku no tin nodo di bisa. Òf nan ta bisa, ok, ok, esaki numer kiko, esaki numer kiko. Bo tin un otro ku ta kana rònt, òf otronan, ku ta kana rònt bai den e magazijn. E magazijn ta inkriblemente grandi i inkriblemente bon ekipá. Seta pa kiko e ora pa kana bai den e magazijn? Pasobra e mester algu. E mester otro instrumento, mas kiko, diferente. Pero nan ta prepará, nan ta prepará tur pa dòkter. Òf kors, òf kors. Pero pa kada operashon bo ta prepará, anto. Ken a bisa bo ku. Nos aki bo ta encounter bek. Exactamente. Ora bo hab. Anto nan ta Canada so esei ta un. Cuba nan lo encounter hopi. No paso ora nan habri bo e ori o aporta nan ta bai por ehempel si nos bai papia rap di gastric lia lia mi sa di un amiga di mi ku a bai hasi gastric completo ora ku doctor Ponson a habie el a encounter algo anto e ora el a bisa no I can't do the gastric completely I have to do the sleeve so and that moment bo ta cambia bo plan di operacion. Bo ta por por imaginá bo tres, bam bi, ya m'a papia di kuater tim, no? Ya. Nos no ta papia di vó, di promé i despues, básikamblente. Es- Esei bo tin kuater tim ku nan, nan ta eigelik riba nan mes huntu pa e operashon bai. Wow. Dus, Wow. ta un tim granditin pa just un Pashènt. hende. Y tin bia no ta un Dus- dòkter perabo, tin bia ta Dos vários. Dus, no, e- e- e Un ta koi- kuminsá, un ta ora- sigui, e otro asina. Ora ku bo ta pará i banda, anto ta, wa, ami ta observá, mi ta observá nan shopi, mi ta bisa inkreibel. Wow. I nan mi bisa, esei ta duna bo un orguyo di ta parti di e familia aki. Wow. Un parti di We un can familia hear it in your profesional. voice. No, she Sí, is. sí. No, no. Pero if you, um, mi ke men, Jason ta gusta drenta uka graba. Jason Inesia. He Inesia. loves it. Ami no por. Ami ta, un rato mi ta drenta, nos ta graba e promé ku e pashènt bai òf. Semper pashènt ta firma ku e ta akort ku nos por graba. Nunka bo ta wak su kara si den niun di e videonan, pero e ta keda. E ta saka potrètnan. Mi ta bisa, opo dia mi sar a saka un press release, mi sar a bai pas tur e potrètnan. Ma letterlijk pone mi man paso a mi por wak e parte no paden mi hunda mi ke me no ta Grey's anatomy ke na no i don't wanna see Grey's anatomy e ta bisa mi ey wak wak mi por wak no a mi ta bisa a mi no por a mi no por bo ta wak tur kos pero e ta lòk kiko tin e dena no a mi no sa si Jason check with Jason kiko la wak paso a mi no ke wak pero e ta gusta un kos e dia ku nan nan me kohe pa drumi mi na ga yawe chete ultimo biaha ku mi dumi bo.

Mester tin un motibu, supuestamente. Nan mescua cu nan tin cu fey ta bo pia, anke bo pia enten e tempo ta tin hopi cabey, pero toc nan ta wey ta cabey, bo tin cu fey te pa oper'e. Pero claro tin un motibu. Sí, tin un motibu. Si algo pasa nan tin cu cateterizar bo. Y si bo tin short, con nan ta pone cateter? No, nan tin cu semper bo mester cla pa si algo pasa. Of course. Pero nan ta bisti bo algo awo si.

E hele plat plat ke tabata di mas kere asina aki. Pasobra mi bakiko anto un rato pa tratala no. E bata pasobra mi bin kita paña mi ke bat no. Bo ta palai nan man nan. Bo bo man jewels. Pero ban kami nos a kami den van. Aha, sí, sí, sí, sí, sí. Nos a wak e video clip así na nos wak. Te kere nice. I like it. Wak e video clip sa kita salud na bo salud. Salud. Sí. Oh my.

Bo sa ku na Mes koke vuurwerk di Leon Sons. La para ni un hende ato hende a falta ora e vuurwerk ni un di nada mas. Pero por ta tin biaha bo tin ku laga hende a habo falta no. Asina a vida ta. Ora bo keda bin nan ta habo falta. Wak nos a duna nan algu pa nan siña di dje. No pero bo sa kiko tambe ta great aña sinku di mart.

Since this year we introduce cada baby cu nace ta haña un rompertje di nos regalo. Ay tutu! Des bo mag traha baby? Si, bo por traha un pa bo haña un rompertje, you never know. Ramiro sa caba. Ramiro ta op de hoogte caba di nos rompertje? Si, si, si. Kijk na. Wak, wak, e ta hard. Epa. Epa, nos a caba di sa cu un cole light. Ah, nos a caba di sa cu algo. Sorry, no taba ta intention. Pero si, esa ta algo tambe cu nos a introduci.

Nos ta keda un stichting, si nos a sponsor. Nos ta duna e rompertje, pero nos por kriye pa bo tambe. No, no, e baby di aña ta haya. No, e baby di aña ta haya otro regalo. Si, ta haya hopi. Na, o ma, ma kominsa a haya message nan, mecha message, mi otro juffrouw message. Si, tin hende prepara pa baby aña? Si, nan ta kominsa prepara djawo.

Asina ideanan ta nace. Despues bo ta traha baby Y, despues bo ta traha baby Z. I mean. Hospital mes un seccion bo ta bende cu e baby aden, anto bo ta pon den mama aki, boso kier saki pa biste di bia ora cu bende di bia. Anto dale hosselnan di bia. No, e momento bo ta fragil, no? Si, si. E momento e tata ta, kiko kier? Kiko, kiko biste? No le cuenta, bin. No, locura, locura. No locura Tremendo, pero thanks pa pasa. Yes. No, danki na boso. Danki na boso. Danki pe sosten. Mi ta gusta ku bo ta keda share mi smart ku carbs. Sí, mi ta keda. Paso ami, bo no ke sa lokal, tu rekonda ku nan ta bisa mi, no? Sí, mi sa. E komentar, e no ta bisa ami, nan ta bisa hospital, pero mi ta sinti ke ta directamente pa mi. Ti ora ta bisa bo pakiko bin ku e mal. No, nan a bisa mi ku mi ta kita pan di nan, paso dor ku mi a share e snack box. Hende nan ta traha snack box pa pa pa Por cria nan famia mi ta bin ke kone ke mi ta mane uh dje sta de no. Mi pensaba ku bo no por bende bo ta djes Djes ku bo mester come un. konsiente Siente. kiko bo ta kome Esei bo ami ta mag share, ami no ta kome hari, mi no ta hari aún. Sí, pero Cuba no ta hari con mi, no. pero bo mag kome wa ñu hende un bisa pa bo no kome pan ku spam na krantidat kome djes ta konsiente kuante ta pa bo wak ku Kon bo ta parti bo kuminda henter dia? Esei ta, nada otro, mi sa bo no kom'é. Pasobra ki ta pasa? Bi ta hasié pues te hopi hende ta, ami ta un di nan tambe, bo ta, tempu na e bo ta lubidá ku ta Paskua i bo ta kome dos, tres, pasobra ta nòrmal ta Paskua, pero a la ora ku nan a butele kuantu suk ke tin, kuantu kos, bo bisa, ho, dos mi ta ta doshi. Ta asina, mi ta kome, ta kome, pasobra dos mi ta kome. Pele dos ta casi um, ta basta cama. Por ta abo eh, por bira e sungo te share nan pa nos. No? por ta abo por bira e spokesperson oh, sí. di Smart Cook Carbs. Yeah. Mi que men... Hospital men no mandame no ta. No, abo. Bota sí, que fregué. no, pero no. Sí, que fregué. Pero nos estima nos colegas de M Santos, saco hopi Pero nos está ayuda. Va mira que nos ayuda turca. Nos está ayuda turca minda. Va nos ayuda M Santos, nos ayuda. Nos turriendo nos ayuda, nos nota egoísta. Nos ayuda tur hende. M'a tende kaya ta papia, kaya ta papia so m'a tende despues ora ku Isa bai abra riba, m'a tende kaya ta papia tempo nan ya tur a bai ariba. Awor m'a tende tur ke bin a bou bèk. Klaro pasobra nan a bou di ambiente. Asina kaya ta papia. No no no pero ami ta sti e hendenan na EMSA mi ta bai oog poli regular. Top tambe, top. Dus mi colega nan, mi ta yama nan mi colega nan, pasobra nos tur ta brinda cuido. Nos tur ta hopi mes un dul. Ruth Mila, saludos pa bo. Ruth Mila, love Ruth Mila, ex colega pero top. Love Ruth Mila y tur e ex colega nan na EMSA, saludos di Horacio Oduber Hospital. Na si a yega. Sorry, I am San Nicolas. Eh. Sí, pero ah, ah, ah, ah, ah, eh, Sam no ha llegado a XFM ainda. Ah, tremendo! Bota wak, bota wak. No si a llega. Sí, sí. Paso no semper tei. No, no, Semper no, tei. no, No, mira, pero nos- tur, tur, nos nos hende, tur no. en verdad nos respeta tur hende y, y tur ta trabaja con un doel. Dus esa Sí, no tiene problema. sí. Porque nos por hacer juega, Sí. pero a lo largo nos tur tiene que trabajar junto para lograr lo cual cu nos tur kier logra. Sí. Cu te salud di tur ende. Y el trabajo di un Dios está duro. Ah, está muy duro. A mí no puedo pensar que un anda bibalé. No, wat loco yo. Mi sabe si para mí no está poco pagar, para mí no. No, no está. Y so hizo una Aruba, no hace un benchmark research. Na Aruba so hizo gente de healthcare está menos pagar que den full región. Wow. Y antes, Wan nos tin hopi tekort an verpleegkundigen, specialisten. Nan no ke bin mas pasobra ku nan ta wòrdu uno. Na Hulanda nan a subi awor aki e salarionan mas pa nan. So nan tambe tin un tekort. Dus pa hasié mas atraktivo pa nan. Nan no ta bin Aruba zomaar. Soba e bia hende ta bisa, sí, ta puro hende hulandes ta traha na spoedeisende hulp. Pero bo ta komprondé mi si ku nos no tin hende. Awo aki bo ta laga hospital bashí pa nos tin solamente rubiano ta traha? E ta imposibel so no tin sufisiente hende pa e poblashon di Aruba. Ya. Pues bo mester buska hende dje afó. I acc a bira difícil awor aki dor di e pago. Pues lokual bo ta papia ta bèrdat, nan ta underpaid. Pero Ora- ya, nan ora- tin otro. Eta poko tambe, Ora no? bo te den, E mucha ora dan bo yao, no bai kier e sema. dennan, anto kede den, anto bo- bo- bo- ora bo bisha hende, bo ta wak, kue ta duro. I sey mi a yigi bisa tambe ku um, Nos e generacion di awor no ke ta nurse mas. De, de no, na nos asi no, e need no. pa, pa hasi sei mas. Dus, sei te oto gat in de mark. Si, si pero docente tambe. Mm. Docente na mi te kier ta cierto callings nan, mm. na no kier mas. Si, no, e, e, e generacion de hoy en dia ta... Difícil, difícil. Special. Nan ta special, correcto. Sí. Pero ese ta otro tema, si no se queda para ta teta. Te mañana, te mañana. Claro. Guys, danke pa bin. Danke na boso. No para, sigue gente la haya que queda y queda pasa jingle, no? No, no se queda pasa jingle. Botin un awo un compromiso con hospital, no? Pues sobre, no se guapa, para nos oyendo na IMSAM también Arabia. Correcto.